Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz Jebir gören Jeren ady bilen ozal efire berlen gepleşigiň baş gahrymany, şonda öz başyndan geçen agyr külpetler barada gürrüň beren Jeren bilen gös-göni biziň Erkin Türkmenistan agzybirlik platformamyzda duşuşýarys. Jeren salam, hoş geldiňiz.
Salam, oňatmysyň? Indi gadyrly ildeşler, bir gysgajyk öňünden giriş hökmünde aýtjak zadym, bu waka barada, Jereniň başyndan geçen agyr-külpetler barada ilki bolup türkmen okyjylaryna, diňleýjilerine, tomaşaçylaryna habar beren Nurmuhammet Annaýew. Sebäbi Jeren öz başyndan geçen wakalar barada faktlar bilen, maglumatlar bilen Nurmuhammet Annaýewe ýüz tutýar. Ondan Nuran şol barada ýörite gepleşik geçirdi. Ine, şoň esasynda-da şol gepleşigi geçiren Nuryň hem-de Jereniň öz razylygy bilen biz hem bu barada gepleşik berdik. Ýöne Jeren mundan bihabardyr, sebäbi Nury daşary ýurtlardaky ähli metbugat organlaryna, şol sanda türkmen oppozision hem-de erkin saýtlara, radio kanallara ýüz tutdy. Şoň esasynda-da biz hem gepleşik berdik. Indi Jeren öz başyndan geçen wakalar barada geljekdäki gepleşiklerimizde habar berer. Bu günki biziň esasy üns berjek temamyz Jereniň şol on ýaşlyja gyzjagazynyň jynsy ellegirilmesizligi hakyndaky hukuklarynyň bozulandygy bilen bagly wakalara hem faktlara üns berjek. Şu bozulmalara ýol beren adamlaryň Türkmenistanda, elbetde, eger-de bu faktlar tassyk bolsa sudda, onda jenaýat jogapkärçiligine çekilmek hukugy bar. Ýagny hukugam däl-de, şoň şeýle jezasy bar. Dogrusyny aýtsaň we gönüläp aýtmaly bolsa. Indi Jeren, onda birinji sowal şeýle. Akmämmedow diýýän adam. Siz oň bilen baş goşaňyzda, ol indi siziň ikinji maşgalaňyz bolýar. Şoň bilen siz kanuny ýagdaýda durmuş gurduňyz, şeýlemi? Ýa-da diňe türkmen nikasy esasyndamy?
Mesgen Akmamedow. Hawa, Mesgen.
Biz oň bilen türkmen Türkmennika nikadan geçdikde edil zaks meselesinde arza berdikde ýöne geçmeli güni barylmady şu wakalar bolduda zaksdan geçilmedi arza bilen ýüz tutdukda emma dokumentini neme şu meýil mesgeniň adwokaty taýynlady ýüz tutuldy Ýöne barmaly gün barylmady şu zatlar boldy-da.
Dogry, elbetde bu edil häzir indi işler şeýle derejä ýetende bu zatlar birhili otrisatel rol oýnap urýar. Meň pikirimçe ýaňy gepleşikden öňürti eden gürrüňimizde siz neme diýdiňiz-de, prokuratura maňa şeýle diýdi, ol siziň mesgen, siziň kanuny äriňiz däl, şoň üçin hem Siziň ol barada bir ýakymsyz zatlary aýtmaga-da hakyňyz ýok diýen ýaly şeýle maňa duýduryş berdiler diýdiň-dä. Ynha, görşüňiz ýaly, şo öz wagtynda kanuny nikadan geçmedigiňiz, ýagny ZAGS-dan geçmändigiňiz, siziň nikaňyzyň graždan, döwlet hukuk nama derejesinde tassyklanylmazlygy, nika hakyndaky şahadatnamanyň alynmazlygy, bu indi häzir otrisiatel, negatiw rol oýnap başlaýar. Şony düşün, şoňa düşünýäňizmi?
Ehe, bu düşündirip berdiler tüweleme prokuraturada edil jenaýatkäre çäre görmeli bolanda. Hemme zat o gapdala bolaýýa-da, bize gapdal bolanda-da biziňki nädogry çykaýýa, biz öz hakymyzy talap etsegem, biziňki ters bolaýýa. Dogry, Jeren.
Ýöne indi biziň bu günki gürrüňimizde biz häzirlikçe siziň öz ýagdaýyňyz bilen bagly bolup geçen wakalary soňa goýup, biz siziň gyzjagazyňyzyň hukugyny goramakçy. Şonuň üçinem gyzjagaza gezek gelende ol siziň nikadan kanuny ýagdaýda geçendigiňiz ýa geçmändigiňiz hiç hili rol oýnanok. Ine, men şony aýtmak üçin başdaky fakty tassyklatmak isledim. Gyzjagaza gerek gelende, türkmen nikasyndan geçenem bolsaňyz, eger-de şoň şaýatlary bar bolsa, pyýada kazylar gatnaşan bolsalar, öz razylygyň bilen şoňa durmuşa çykan bolsaň, ol mesgenem öz razylygy bilen sizi nikadan geçende öz aýaly hökmünde kabul eden bolsa, siziň gyzjagazyňyzyň hukugy ýüz prosent goralýar. Ol Çaga konwensiýasyna laýyklykda ähli derejede, nikada bolupmy o ýagdaý, nikada, nikadan daşarky ýagdaýda bolupmy, ol rol oýnanok, oň ähmiýeti ýok. Şol konwensiýa Çaga konwensiýasyna, Çagalar konwensiýasyna Türkmenistan bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda gol çekdi. Saparmyrat Nyýazow gol çekdi. Ol konwensiýa, şol konwensiýa laýyklykda-da siziň gyzjagazymyzyň ähli hukuklary doly derejede goralmaly. Indi siziň berýän maglumatlaryňyza görä, ol hukuklar, çagaň hukuklary goralmandyr, tersine, Şol Mesgen Ýagdyýewiç Akmämmedow diýlen kişi siziň on ýaşlyja gyzyňyza göz dikipdir. Hem-de eger men ýalňyşmasam, diňe göz dikmek däl-de, ol käbir ýaramaz hereketlere-de ýol beripdir. Şo barada iki agyz aýdaýsaňyz, nähili, nähili bozulmalary amala aşyrypdyr şol adam? Gyzymyň bir gyzlyk ýerinde dursa, Ýöne öňki gyzym däl-de. Öňki gyzym däl. Öňki ýaly gülenok. Öňki ýaly oýnanok. Öňki çaga däl.
Dogry, indi şol gyzyňyz öz dili bilen aýdan faktlary barmy? Nähilek şoň çagalygyna, şoň jynsy ellerilmezligine nähili kast edipdir şol adam, Mesgen Ýagdyýewiç Akmämmedow?
Hawa-ba gyzymyň aýdany. Gyzymyň aýdany. Gaýtalasaňyz eger efirde şony biziň illeşlerimiz bilse gowy.
Hawa-ba gyzymyň aýdany ba. Gyzym aýdanda psihologdan geçirenlerem ba. Bagtyýarlyk etrap prokuraturada psihologdan geçirenlerini psihologlar tassyklaýar gyzymyň aýtýanynyň dogrudygyny. Şu mesgeniň ýalan sözleýändigini tassyklaýarlar. Meň aýtýan zatlam detalma-detal dogrudygyny tassyklaýarlar. Ýöne soň Aşgabat şäher dernände, Biz ýalançymyşyk, biziň aýtýan zatlarymyzyň tassygy ýokmuşyn. Gepiň gysgasy, şu oturmaly-la biz, hakymyzy ýuwutmaly biz. Meň gyzyma diýselerem, men oturmaly. Jeren, bagyşlaň, men häzir anyk sorag berýän. Şol nähili agram bolsa, siz biziň günämizi ötüň, biziň ildeşlerimiz şo näderejede şoň bozulandygyny bilmeli, biz gyzyňyzyň adyny aýdamzok, oň ýüzüni görkezemzok, hatda siziň ýüzüňizem görkezemzok, siz anonim ýagdaýda galýaňyz belli bir derejede, şo gyzyň sözlerine esaslanyp nämeler aýdyp boljak, şol näderejede bozupdyr şoň jynsy ellegerilmezligini?
Gyzym Men bir gezek özüm gözüm bilenem gördüm-de, içgili bolansoň, edil oň ýaly däldir diýip pikir etdim. Daňdan bir gezek gyzym gujaklap otyrka, endamynda diňe truskasy bar, içki eşigi bar-da. Näme etýäň bu çagaň ýanynda diýsem, aýak ýoluna çykdym, ýatyr, ýarkasyndan gujaklapdyr. Tur geç beýläk, bu jaýda näme işiň bar diýsem, ilki men senmikaň öýdüp gujakladym diýdi. Soň üç ýyl bolansoň bilmän bardym diýdi. Soň meňem gyzym-a diýdi. Şeýtdi-de sypdyl o sapar. Ol şony şeýdip gujaklanda-da ol erkek adam gyjynsa näl bolýa? Organ işläp durýar-a. Onsam dik gerip dur. Meň gyzym hökmünde gowy gören bolsa, o çagany oňňal onsyn diräp beýdip ýatmaly däldi. Soň gyzymam gürrüň berýär. Şonda diýýär, sen diýýär, öz jaýyňdan çykyňda işiň açylan eşitdi-de diýýär. Elini diýýär, çekdi diýýär türsügiň içinden diýýär. Arkamdan bir gaty bir zat diräp, soň diýýär, kellämiň aşagyndan diýýär, bir el geçendi diýýär, ony çekdi diýýär. Men çykdym daýak ýoluna gitdim-de, ony tapmanam gyzymyň jaýyna girsem, gyzymyň jaýynda ýatyr-da gujaklan bolup, kakasy hökmünde gujaklan bolup ýatyr. Ýöne men turzup arkaýdamda, onsy dimdik dur-da, Kakasy hökmünde gujaklaýan adam onsy beýdip durmaly däl-a, on ýaşly çaga. Ol geçildi, o günäsi geçildi bolýa, içgil ekeni, ýalňyşypdyr diýildi. Soň bizi şu Aşgabat şäherine äkidende şo taýda jaý görmäne realtor geldi welin, biz gitmelidik welin, sen gidip geläý, on bäş minutda gidip gelýäň, men ýadaw nan iýjek diýip maňa. Olam on bäş minutlyk ýolam däl eken, kyrk üç minut wagtyňy alýar eken gidip geljek bolsaň. Şol arada-da gyzym ikisi çörek iýip otyrdy, men turup gidemsoň içgisini içip başlap, gyzym turup o jaýa geçjek bolsa elinden tutup aýagynyň üstünde oturyp bir eli bilen-ä bilinden tutýar, bir eli bilenem şu jyns organyna degýär. Barmagyny agzyna sokup bölläpdir-de gyzymyň agzyna dykjak bolupdyr. Soň jyns organyna dyksa agyrýar diýse çyda öwrenç diýermişin. Çykaryp o barmagyny ýene gyzymyň agzyna dykjak bolupdyr. Oňa-da muň ýüregi ulansa gahary gelýämişin, çilim çekip, ýüzüni üfläp. Onsoň gyzym aýtýar-da, ogşýar ol inýär. Boýnumdan, dodagymdan ogşýar. Aragyň ysy gelip dur, sakallary çümüp dur, gaharym gelýär, maňa mölerlär. Menem gorkdum diýýär, turjak boldum, amman diýýär, bir eli bilen gysyp, Gaýygynyň üstüne saklaýar diýýär. Stol gapdaly urulýan we özüni gapdal seretdirýär welin, buduma diräp dur, gaty bir zat diýýär. Menem gorkup beýle ursam, ýene maňa mölürlýär diýýär. Gideňsoň nany iýmedi diýýär. Diňe içdi diýýär. Içip diýýär, şeýip diýýär. Soň men gelemsoň gyzym goýberipdir gaýygynyň üstünden. Şol saklap. Men aýtmana utanýan-laý.
Seren. Şu zatlar çaga psihologa gürrüň berdi. Psihologa Dogry. gürrüň berdi. on Psiholog şu zadyň tassygy tapylýar, dogry diýip çykardy bagtyýarlykda. Soň Aşgabatda psihologlar näme dogry diýip çykardy. Men bir zat düşünemokda. Bir ýurt bir ýurtda üç prokuratura iş dernedi. Üç prokuraturan kam hersi bir dürli. Hersi indi bir zatda da Bular hersi bir dürli çykarýar. Başda iş agyrrakdy, soň has agyrdy. Iş gozgalmaz derejededi. Soňunda ahyrynda soňky sapar şu nurana çykaramdan soň men tersime tutup şo çykarandygyma gaharlar geldi men. Hasam beter biziň bizi gapdal hasam beter edip bulaşdyryp goýdular. Hatda şondan bäri bir ýarym aý bäri gapymyzam garawullanýar. Meni goramak maksat bilen garawullamaýandyklaryny bilýän. Meň agzym ýumdurmak maksat bilen garawullaýarlar ony. Ýöne bir zat bar-da ýaşuly. Meň çagam-a bu. Meň çagam-a meni goramalydyryn-a.
Dogry, Jeren. Ynhany, meň şulada aýtjak zadym bar. Şu ýaňky getiren faktlaň şol işi eden adam, ýagny Mesgen Ýagdyýewiç Akmämmedowy Akmämmedowyň garşysyna iş gozgamak üçin ýeterlik. Men şuny näme üçin siziň şu efirde aýtmagyňyzy ýörite şuňy şu sebäpli sorag berdim, aýtdyrjak bolup size. Sebäbi şol häzir nemäň ýaňky Bagtyýarlyk etrabynda belki-de şol mesgen Akmämmedowyň ýa-da oň agasy Meýlis Akmämmedowyň ýa-da oň kakasy täsiri bilen, ýa şolaň dogan-garyndaşlarynyň para-peşgeş bermegi esasyndamy, biz ony bilemzok intek, ýa-da bolmasa bir garyndaşlyk, dostluk esasyndamy täsir etmegi bilen bagly şu zatlaryň üstüni basyrjak bolýan bolmaklary ähtimal. Ýöne, şu gepleşik efire gidenden soň, Türkmenistanyň degişli edaralary, Ýokary Baş prokuratura, ondan beýläk hem prezident apparady şu zatlara üns berer diýip biz umyt edýäris. Sebäbi biz şuny hökman iňlis diline geçirip, gysga wagtyň dowamynda halkara şu çagalaryň hukuklaryny goraýan edaralara ýetireris, Birleşen Milletler Guramasynyň degişli bölümine ýetireris. Şoň üçin hem eger-de Türkmenistan biabraýçylyga uçramajak bolsa, gaýylganç iş eden, çagaň jynsy ellerilmezligine tokunan Adamynyň tarapynda durmaly däl. Goý ol Baýramalyň prokuraturasy bolsun, sud prokuratura organlary bolsun, goý ol Aşgabadyň sud prokuratura organlary bolsun, Bagtyýarlyk etrabynyňky bolsun, tapawudy ýok. Bular hökman kanunyň tarapynda durarlar, kanunyň maddalarynyň goragynda durarlar hem-de şo çagaň hukuklarynyň goragynda durarlar diýip men umyt edýän. Şoň üçin hem eger-de siz Ýenede nämäni aýtmak mümkin hem hökman diýip hasap etseňiz goşmaça aýdyp bilersiňiz.
Bu wakadan bu zat bolanda ol şoňňal edenden soň bir ýigrim häzir aýdaýyn size ýigrim bäş ydyda soňky sapar gyzyma şo hereket edende biz aşgabatdadyk. Ýigrim bäş ýyl diýende haýsy aý haýsy ýyl?
Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň ýigrimi bäşinji noýabrdy şo wakaň bolany. Dogry. Soň biz ýigrimi sekiz gün agşam öýe geldik Baýramany şähere. Ýigrimi dokuzy günem öýlänara gyzym Ýupaliýa Dana size wideosyny gratdym. Saçyny kesýär, kagyza bir zatlar ýazýar. Özün asmana çykýa daşary kowla. Bunam meň şu gatnaşýan bir gelnim öýdüdda meň ýanyma gelipdi. Onsoň bir gatnaşýan tanşymyz bar. Ol şol ikisi üstüne gelýä. Menem bardym. Şeýdildi-de buny ýüpden aýyran şu gatnaşýan gelnim. Düş aşak diýip boýundan ýüp aýyryp düşüren. Şu ýazgylary çen berdim men. O ýazgyny ekspertden geçiripdirler-de, aý, o taýda çaga tapjanyň üstünde ýüp oýnap otyr, bir zat asyp otyrmy, dakyp otyrmy diýýän. Meň çagam özüni asjak bolmandyr-da, namys etmändir. Meň çagam ýüp oýnapdyr. Şonça aladadan soň ýüp ýadyna düşüpdir. Bilinden aşak geçip duran saçyny gulagynyň düýbünden Näme üçin kesdiň gyzym diýdim. Çolaşmasyn, nişat bermesin diýdim diýýär. Ölesim geldi diýýär. Bu dil hakyny ýaly şu ýazgyň dilini. Bolanda, özüni asjak bolanda çolatma, çolaşmasyn diýip kesipdir şeýle.
Şol çolaşmasyn diýip saçyny aýyrýar, ýazýar, ýazgyny çykypdyr özüni daşarda. Bu ýazgynam men berdim bolin, munam ekspert edipdirler-de. Aý, oýnap otyr diýýär-de, meň çagamyň oýun ýadyna düşüpdir. Şo haramzada şo hereketleri edenden soň oýun ýadyna düşüpdir. Saçyny şoň üçin kesipdir gulagynyň düýbünden. Hat şoň üçin ýazdyran ugratdym sizede dil hatyny. Baba Jeren, şoň diýen, şoň diýen adam kim? Şoň adyny, familiýasyny gaýrat etde şu efirde tut. Şol oýna, ýüp oýnap otyr eken diýen adam kim? Wezipesi näme şoň? Aşgabat şäher prokuraturasynda oturýar, sülçi bilen prokuror. Atlarynam aýt şoň, ýaýdanma.
Soltanşa sülçiň ady. Soltanşa Nämäýew.
Soltanşa Çaryýew.
Ola sülçi şeýlemi? Ha, şol iş alyp baran Aşgabat şäherinde. Iş alyp baran, şol şeýle baha berýärmi, şeýle netije çykarýarmy şo görýän zadyndan? Aý ol çykarmandyran üýşüp Aşgabat şäher prokuraturasy bolup şo derňew bölümi başlyklary üýşüp biz baramyz öňki gezek gyzym aglaýar bolýan meniň gyzymy aglatmaň diýip paşt etýän bolýan. Saňa administratiw çäre göreriz. Gyýgyrma diýen bolýar. Meniň Men gaýtmak maňa paýyş etýän. Olaram meň daşyma etýärler. O taýda bu netijäni çykaran psihologlar, üç sany pedagoglar bardy. Üç sany prokuror, sültün. Jeren,
psiholog bolsun, sülçi bolsun, prokuratura bolsun, eger olar kanunyň tarapynda durman, çagaň hukuklaryny goraman, şeýle bir masgaraçylykly, bir namart netijelere gelip, bir samahylly, ýöne bir toslap tapylan zatlary aýdýan bolsalar, elbetde, olaň öz professional derejesi sorag astyna düşýär. Muňa-da ýurduň ýolbaşçylary üns berer diýip, men umyt edýän. Sebäbi beýle adamlaň sud-prokuratura edaralarynda psihologiýa ugrundan işlemegi ýurduň howpsuzlygyna uly gorky döredýär, uly gorky salýar. Sebäbi prokuratura diýmek, döwlet kanunyny ýerine ýetirýän adam. Mysal üçin, Gurbanguly Berdimuhamedow ýa bolmasa Serdar Berdimuhamedow, prezident ýa-da milli lider her bir sud ýa prokuratura bölümine baryp, ol ýerdäki işler bilen bir-birden jikme-jik tanşyp, özleri baha berip bilmez. Olar şol işi Soltanşa Çaryýew ýaly adamlara ýa-da Baýramaly şäherindäki Myrat Myradow diýdiň şeýlemi? Myrat Myradow ýaly prokurorlara, onnoň Ylham Saparow ýaly sülçülere ynanypdyr. Diýmek, şu adamlar, men şul adamlaryň bir-birden häzir adyny tutýan. Baýramaly şäher prokurory Myrat Myradow, şoň ýanynda işleýän sülçi Ylham Saparow. Ondan Aşgabat şäher prokuraturasynda diýdiň dämi? Ýaňky Soltan şa, Çaryýew. Ondan ol psiholog hem-de beýlekiler şu işde çagaň tarapynda durman güman edilýän jenaýatçyň, güman edilýän zorlukçyň tarapynda durup dürli galp dokumentleri dolduran adamlaryň hemmesi Serdar Berdimuhamedowyň, ýagny Türkmenistanyň prezidentiniň hem-de parlamentiniň parlamentiniň ýokary öýüniň ýolbaşçysy, baştutany, özi resmi şekilde, resmi görnüşde Milli Lider adyny göterýän Berdimuhamet, ýaňky Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynamyny ýere çalan adamlar. Şolaň tabşyran wezipesini ýerine ýetirmedik adamlar. Diýmek bulaň hemmesine şol wezipäni ynanan adamlar çäre görmeli. Olar hökman çäre görerlerem bu meseläni şu durşuna goýmazlar diýip men umyt edýän. Indi siz eger mümkin bolsa bir zady aýdyň. Gyzyňyz şu waka bolandan soň şu Aşgabatda ýaňky aýdyşyň ýaly seni mysal üçin bahana bilen bir ýere iberip şu jaýy görüp gel diýip iberip, yzyňda şular ýaly gyzyň jynsy ellebilmezligine tokunan wagty, soň şondan näçe wagt geçensoň aýdyp berdi şu zatlary? Şoň gyzyň gorkman şo gün aýdyp bildimi saňa ýa-da bolmasa wagt gerek boldumy şoň aýtmak üçin? Ýok, wagt gerek bolmady. Men gelen badyma gyzymyň reňki birhileki bolup, maňa şo meni jyns gatnaşyga zorlap azar berip başlady. Ikimiziň aramyzda goh turdy welin, gyzymam eje maňa-da diýdi, ýene diýdi atlyşyp şeýtýä diýdi. Menem polisiýa wyza berdim, ilki taksi çagardym ýok aýdaýyn diýip. Onda-da taksimiň jaňyny aldyrtmady, ibermedi. Soňa soň polisiýa wiza berdik. Bir 4 sagat, 3 sagat 40 minutda. Umum 3 sagat 40 minutdan soň polisiýa geldi-de. Polisiýa gelende men şu tada wakada bolan pyçagy berdim. Wakany gürrüň berdim. Bunu alyp gitdiler montdan geçirmäne. Bizem gitdik-de arza ýazdyk baryp. Onsoň dežurna arza ýazdyk, şiňňal-şiňňal ýagdaý diýip. Ertesi gün şo taý bagtyýarlyk etrap polisiýaň näme şo jenaýat bölüminiň başlygymy nämemi çagyrdy, geliň diýip. Onsoň. Jeren, şu berýän gürrüňiň ýa gyzyň gyzyň ýagdaýyna gatnaşygy barmy, edil şo günki waka?
Awy gyzymyň kakasynam aýtdym bolyn. Bular gyzymyň wakasyny derňejegem bolmadylar, goşjagam bolmadylar, ekspertden geçirjegem bolmadylar. Hiç zat etjek bolmadylar. Hatda şo gün şu üç sany gelen polisiýanyň işgärleri äkiden pyçaklaram ýok. Bagtyýarlyk etrap prokuraturadan pyçagy talap edemde ýok. Edil hol günki, hol günjük baryp gaýdym daýyň dokuzynda baryp. Hem daşky şäher prokuroryna, Haý, şo pyçak diýsem pyçakda ganyň yzy ýok-da, ýöne bir zat bar-da, mende o haramzadaň sesleri dur, ýazgylary dur-a, o pyçak, ol, men janyma kast etjek boldum şo zatlara çydaman şo taýda. Meň elimden çekip alanyna barmagy kesildi. Pyçakda ganyň yzy ýok diýýär. Pyçakda ganyň yzy ýok bolsa, onda bulaň ekspertlerem ýalňyş bolýar-da. Dogry, ýene-de şu çagaň ýagdaýyna gaýdyp geleli häzir biz. Esasy biziň ünsümiz şu çaga bilen bagly. Siziň başyňyzdan geçen, uly adam hökmünde başyňyzdan geçen zatlar hakynda biz mümkin bolsa geljekki gepleşiklerde oňa o barada gürrüň ederis. Ýöne häzir indi şu çaga özüni asjak bolandan soň, şol Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrap prokuraturasynda ýa bolmasa Baýramaly şäher prokuraturasynda Iş açyldymy şu arada. Aýratyn bolmaly la ol aýratyn iş bolmaly.
Şol özüni asjak bolandygy barada şo gün şo ýüpden alyp galan şaýatlam wyzyw berip polisiýa çagyrdylar polisiýa geldi gitdi baryň diýip bardyk baýramaly şäher bir neme polisiýasyna welin siziň dawaňyz berkararlyk etrabynda gidip dur, berkararlyk etrap prokuratura seretýär, şu taýyp güýç tutuň özüni asmasy boýunça bize degişli däl diýip goýberdiler. Berkararlyk prokuraturasy nirede ýerleşýär? Çeren, berkararlyk prokuraturasy nirede ýerleşýär? Ýa polisiýa? Aşgabat şäherde ýerleşýär. Aşgabat şäherde ýerleşýär. Dogry.
Sizi indi Baýramalydan Aşgabada ugratdylarmy ýa şu Aşgabatda şeý diýdilermi size? Ýok, Baýramaly şäher polisiýanyň orunbasary Wepa Myratlyýew şeý diýdi. Kabul edip aldy-da, şu- Wakaň bolan ýerine, jenaý güman edilen jenaýatyň bolan ýerine yzyňyza gidiň-de, şo taýda ýüz tutuň diýipdir. Şeýlemi? Hawa, seň gyzyň diýýär, özüni asma, sebäbi diýýär, özüni asmana getiren adamyň işi diýýär, Bagtyýarlyk etrap prokuraturada gidip dur diýýär, şo taýda ýüz tut diýýär. Menem o taýda bardym, ýüz tutdum. Dilhatyny ertdim, saçyny ertdim, wideosyny ertdim. Bularam işe goşarys diýdi Ally, sülçäm, prokuroram Ally, orunbasaram gördi. Ýöne, emma welin şony işe goşmadylar. Iki ýarym aý geçen soň, işe goşulmadygyny bildim. Soň näçe aý geçýä üstünden, men adwokat tutdum, adwokat aýtdy maňa, Sen diýdi, gyzyň Baýramaly şäherde özüni asypdyr diýdi. Baýramaly şäher diýdi, jenaýata göz ýumup diýdi. Bul işi diýdi, bu gapdala urukdyryp goýberipdir. Bularam seni allap, bul işe goşarys diýip diýdi. Bulaň etmeli zady-a şo wagt Baýramaly çözmeli diýip ugratmaly diýdi. Baýramaly senden arz almaly diýdi. Bu taýda iki taraplaýyn jenaýatyň üsti ýapylypdyr diýdi. Menem muňa adwokat tutdum-da, arza ýazdyrdym-da, täzedänem Baýramaly şäher prokuratura ýüz tutdum. Ýüz tutdum bul işiň üstünden özüni asma wakasyndan bäş aý geçensoň ýaňky sülçi maňa jogap berýär jenaýat alamatlary ýokdy bäş aý soň näme alamat galsyn o taýda näme delil galsyn o gyzymyň özüni asmasy meselesinde ondan öňki şol şo derejä getirme meselesiniň sud namalary ýetenok diýip durlar utanman ýüzümize seredip şaýatlarymyza siz ýalan sözleýäňiz diýip duran adamlar bulardan men gowy zada garaşamok laý. Dogry indi muny Jeren muny seň öz berýän bahaň ýöne egerde kanunyň garaýşyndan seretseň Baýramaly şäher prokuraturasynyň hem iş açmaga haky bar sebäbi gyzjagazyňyz Baýramalyda özüni asjak bolupdyr ýöne şo jenaýatyň bolan ýeri elbetde Aşgabat şäheri şeýlemi ol Aşgabat şäheri ýok özüni asan ýeri özüni asan ýeri aslynda gyzyma aslyşyp, göz dikip, azar beren ýeri hem Baýramaly, hem Bagtyýarlyk etrapda degişli. Ýöne özüni asan ýeri Baýramaly şäher. Indi bular bir-biriniň üstüne oklaşdy-da, dernemediler şony. Dur, dur, seýren, dur indi häzir. Meň ýadymda, ilki bilen ol Baýramalyda şoň jynsy ellegirilmezligine tokunan ýeri Baýramaly. Oň men içgili bolup, içgili, içgililigim sebäpli bilmän edipdirin zat diýmesi Ol kanunda diňe jenaýaty agyrlaşdyrýan hadysa hökmünde baha berilýär. Oň içgili bolanlygy oň jezasyny ýa günäsini ýeňilleşdirenok, ýok, tersine agraldýar. Ine, şuňa-da Baýramaly şäher prokuraturasy hem-de Aşgabat şäher prokuraturasy we Bagtyýarlyk prokuraturasy hem polisiýasy şuňa üns berer diýip men umyt edýän. Sebäbi Içgili ýagdaýda dym, şo sebäpli bilmändirin diýmek, ol jezaňy ýeňilleşdirenok, seň günäňi agyrlaşdyrýar gaýta. Onnoň indi dogry aýdýaň Jeren. Ol Baýramalla ilkinji gezek siziň gyzyňyza tokunypdyr, soňam Aşgabatda tokunypdyr. Şol sebäpdenem bi jenaýatyň alamatlary iki şähere bölünýär. Iki sany bir döwletiň prokuraturasy, prokuratura diýmek döwletiň oňurgasy hukuk meselesinde. Şol döwlet kanunlarynyň saklanmagy, adamlaryň, graždanyň hukugynyň goralmagy meselesinde hem döwletiň, hem jemgyýetiň howpsuzlygy meselesinde prokuratura döwletiň ähli ýerine ýetirmeli işlerini hökman ýetiräýmeli edara. Indi şoň üçin hem, elbetde, ol neme edip biler? Ýaňky ikisi iki prokuratura tapawudy ýok. Iki şähere bölünse-de şu jenaýatyň alamatlary, olar derrew ikisi habarlaşyp, O taýda-da, o taýda-da Baýramalla-da, Aşgabatda-da iş gozgap bilýärler. Eger-de şony etmedik bolsalar, bu taýda jenaýatyň, jenaýatyň iki şähere, iki şäherde-de edilmegi diňe olar üçin bahana öwrülipdir. Şol sebäpden, meň pikirimçe, eger-de döwlet, edaralary, ýokary prokuratura ýa-da prezident apparaty bu işi bu işe üns berse, onda ony aňsatlyk bilen bu ýalňyşlygy hem-de jenaýata, geljekde jenaýata getirip biljek agyr hadysalary tiz açar diýip umyt edýän. Indi şu taýda ýene bir sorag bar. Şu häzirki ýagdaýda Su, siziň ýüz tutan sud prokuratura edaralaryňyz hem Baýramalla, hem Aşgabatda. Şeýlemi? Baýramalla ol Baýramaly şäher prokuraturasy, Aşgabatda-da hem şäher prokuraturasy, şäher polisi, onnoňam Bagtyýarlyk etrap polisi, şeýlemi? Ýa Bagtyýarlyk etrap prokuraturasam şu işe goşulanmy?
Şol başda Baýramaly şäher polisi boldy. Iş geçdi, soň Baýramaly şäher prokuratura geçdi. Soň o taýda öňki sapar habaryňyz bar-a nädip iş ýapylandygy, kime näme bolanyny. Ondan soň biz Aşgabada alyp gitdi bul bärden taýdan öýden uzaklaşdyryp bärde ýaşarlygymyz galmady. Soňam bagtyýarlyk etrap polisiýa geçdi bul iş. Şo taýda bolan waka boýunça, şo taýda bolan waka boýunça, ol soň aňyrda deslaplaýyn gaýtalanan wakasy üçin. Olaram sekiz gün soň işi prokuratura kabul edip aldy, ondan öň kabul edip almady, bagtyýarlyk etrap prokuraturasy. Olaram bir iki aýdan gowrak dernedeler. Ondan soň hemme mesele ýapyldy. Soňansoň men yzygider ýazmamy dowam etdim. Prezidentskiý apparada çenli ýazdym, generalnaýa çenli ýazdym. Onsoň hemmesinden maňa gelýän jogap, aýlanýar-da, hemmejesi urukdyrýar, bagtyýarlyk etrap prokuratura berýär, ondanam gelýän jogap şu öňki berlen jogabyň nusgalary. Soňam Nurana nemesinde çykyş platformasynda çykyş çykyş edilenden soňam Aşgabat şähere çagyrdylar meni. Aşgabat şäherede bir gezegä çagyrdylar. Ikinji gezek telegrama bilen çagyrdylar. Üçünji gezegem elime jogap hatyny berdiler, iş ýapyldy diýip. Indi ol- Onsoň şu Aşgabat şäherem prokuraturasam dernedi şony. Dernemedik ýer galmady. Şul eşidilmeli adam bolsa eşidildi, bilmeli adam bolsa bildi. Çözjek bolsa çözere Wagt boldy-da, men eşitmän galypdyryn diýen ýok-da şu ýerde. Dogry.
Indi şu zat indi gepleşigimiziň soňuna golaýlady. Bir iki-üç minutluk wagtymyz galdy. Meň tekrarlajak zadym, biz şu gün Jereňiň gyzjagazynyň şu wakalar bolanda on ýaşynda, soňam on bir ýaşyna ýeten wagty ýene-de oň jynsy ellerilmezligine dokunulypdyr Mesgen Akmamedow tarapyndan. Şu işiň ýalňyşlyk bilen ýapylandygyna ünsi çekesim gelýär. Bu iş ýapylmaly iş däl, Bu iş hökman derňelmeli iş. Tapawudy ýok. Ony eger-de prezident apparady tabşyrsa, Aşgabatda-da seredilip bilner, garalyp bilner bu işe, Baýramalyda-da garalyp bilner. Aslynda bular ikisi bilelikde işlemeli. Sebäbi jenaýat iki şähere bölünipdir. Iki şäherde-de jenaýatyň alamatlary bar. Şoň üçin hem, elbetde, bu iki prokuratura bilelikde işläp, iki polis bilelikde işläp, ol bir döwletiň polisi ahyry, indi bir döwletiň prokuraturasy. Ikisiniň hem goraýany bir döwletiň kanunlary. Şoň üçin hem biri-birine ýapmaly däl. Bular bilelikde işläp, işi soňuna çenli ýerine ýetirmeli. Biz, elbetde, bu işiň barşy bilen gyzyklanarys. hem-de ýakyn günlerde bu işiň jikme-jigi halkara guramalaryna baryp ýeter. Eger-de Türkmenistan öz Prezidentiniň, Milli Lideriniň abraýyna hormat goýýan bolsa, diňe dilde däl-de, dogrudanam hormatly adamlar hasaplaýan bolsa, bu iş ýakyn günlerde täzeden gozgalar, açylar hem-de ýerine ýetiriler, çekmeli adamlar jezasyny çeker diýip, umyt edýän. Jeren, onda bu günki biziň gepleşigimize gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Biz siziň öz başyňyzdan geçen ýagdaýlar barada indiki gepleşiklerimizde tomaşaçylarymyza, ildeşlerimize habar bereris.
Sag boluň, Taňyrýalkasyn!
Bileýalkasyn! Gadyrly diňleýjiler, şunuň bilen biz bu günki gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýança, hoş sag boluň!